Tanya, Napa yo ah ih. Pokoknya janda nang saling banyakan kaytu haja tah. Kadada lakinya lagi. Jadi hampir-hampir di Mesir tu kadada lagi lakiannya daripada urang-urang nang pambesar-pambesarnya, daripada urang Qibti ngarannya. Jadi nang tarsisa napa? Nang tarsisa ini bubuhan budak-budak, pelayan-pelayan, rakyat biasa nang kalas bawah. Itu haja lagi nang ada. Nang samantara bibiniannya labih satak tanah dua juta. Balum. Coba bayangakan kaya apa ganyakan saribu lima ratus janda sajuta lima ratus ribu. Nah, lalu kisahnya kaya ini, karna kadada lagi lalanya nang. Mulia mulia nang berdarah biru nang bangsawan akhirnya terpaksa nang mana kada tahan lagi handak banar kawin maka kawin dengan laki laki saat jadi bakas pembantu bakas budak tukang kebun. An, pokoknya nang maambil upah ma nabas gawian tukang naik nyior jaka kita disini, pokoknya harap tiba tiba haja kawin lawan nang ini bakas bini bupati, nang ini bini gubernur, nang ini bah harat harat banar. An, jadi barataan nitu pahabisannya kawin lawan lalakian nang jauh labih randah darajatnya. Itu dahulu tu lah, itu satu, jar an. Kamudian lalu dampaknya. Epek sampingnya, maka tarjadilah di situ rannya bini-bini nang hebat itu dengan laki-laki nang, napa lagi ngarannya yo, ngalih ulun manyambat nah ih kada tapi tahu jua nih ngarannya nah ih, pokoknya nang bini harat nang laki uyuh, kaytu haja tu kasimpulannya, maka tarjadilah. Rumah tangga-rumah tangga nang tabalik daripada zaman dahulu yaitu istri-istri nang manjadi kepala rumah tangga. Jadi, ini ni kisah ni lah, awal-awal laki takutan lawan bini itu adalah di Mesir. Jadi ujar ulama lah di dalam tafsir ta, itulah jar nang awal-awal tadeh bibinian nang maatur lalakian atau itulah awal-awal lalakian nang takutan lawan bibinian dan itu berung ujar sampai saat ini ujar pangarang di negeri Mesir. Jadi artinya di Mesir itu masih ada sisa-sisa itu rata-rata walau alam ulun kada ulun kada biasa ka Mesir jua lagi cuma ujar ta sampai wahini artinya masih banyak itu sisa-sisa itu di Mesir itu rata-rata lalakian banyak takutan lawan bini bini wani-wani lawan laki tapi manurut ulun itu kada kada sapanuhnya bujur. Nah ini pulang, ini menurut ulun pribadi tapi nya kada sepenuhnya bujur. Napa maksudnya? Itu kah nang bujur? Kada di Mesir haja, itu sampai ka sini. Jadi salah mamadahakan laki-laki Mesir itu takutan lawan bini. Salah, nang bujur napa? Kadanya laki-laki Mesir haja pang, sampai ka Indonesia gin banyak jua sudah nang kana. Anak ajaib. Ajaib jadi artinya bahari kada kaya itu, bahari laki-lakilah kapala rumah tangga nang maatur nang bini nang maasih kaitu, kada itu tabalik sudah nang bini nang maatur nang maasih kaya apa tasarah pian haja nang kaitu kisahnya tuh nah dan supaya kita katahui ini salah itu nang penting tuh lah kalo oh kaitu pas haja sudah ja berarti memang. Sejak Fir'aun kalah, kamilah panguasa di muka bumi. Salah. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu dibujurakan pulang ulih Allah nang sudah tasalah ini tadi nah, dibujurakan ulih Allah. Jadi ujar Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Napa arti qawwamun? Jadi Allah nih nang maangkat nih pulang supaya dibujurakan ini, laki-laki dijadikan oleh Allah Sabagai pamimpin, laki dijadikan oleh Allah sabagai kapala rumah tangga. Kayatu. Jadi supaya kita, maksudnya supaya kita mambujurakan pulang ini, jangan dirasaakan nang salah itu tadi. Nah, jadi supaya kita sama-sama paham dahulu. Jadi, mak-maksudnya bukan laki-laki nang handak baharat-harat, kada. Tatapi ini Allah nang maatur kaya itu.

Jadi maksud ulun paling kada, kita katika sudah paham, katika kita sudah tahu, maka apabila di rumah tangga kita masih tasalah, bila di rumah tangga kita masih tabalik, rilah pelan-pelan kita bujurakan, kembalikan kapada posisi masing. An walaupun ini memang sulit lah sulit membujurakannya sulit makanya tadi sejak di zaman rasulullah kan sudah disampaiakan tadi ulih nabi ayatnya ar rijalu qawamuna alan nisa tetapi ternyata sampai wahini masih banyak haja lagi nang laki laki kada batanggung jawab terhadap kaluarga bahkan nang bini nang jadi pamimpinnya tadi ini harus kita bujurakan maksudnya jangan dibiarakan berlarut larut. Karna ujar Nabi, lah ada di dalam sabuah hadis, La yaflahum tamlikuhul mar'atu, tamlikuhumul mar'atu, kada parnah hum, nang pamimpinnya itu adalah bibinian. Katika lalakiannya kada barfungsi sabagai pamimpin malah bibinian, itu kaina malah kacau, malah rusak, kada parnah maju, kada parnah sukses, kada parnah barhasil. Mungkin untuk mambuktiakan tu liati aja, kalu kita malihat ada rumah tangga nang di situ lakinya itu, Tasarah nang bini haja napa apa nang bini nang tukang ambil keputusan coba lihati sukses lah itu ga lihati berhasil lah anak anaknya maju lah rumah tangga itu nan ada karusakan nang ada kakacauan ngan kanapa tadi karna nang seharusnya memimpin kada memimpin nang seharusnya dipimpin malah kada hakun dipimpin padahal Allah Sudah nang maatur. Nah, jadi mau kada mau, ini kita bujurakan. Betulan hari ini pangajiannya bibinian, maka nang gasan bibinian haja nang dibicaraakan. Nah, lalakian kena lain pulang. Karena sabujurannya kaytu, kita kada kawa manyalahakan bibinian ngalih banar dipimpinnya handak maambil. Kadang-kadang parmasalahannya itu bagian panyababnya lalakian jua nang disuruh Allah jadi pamimpin, malah inya kada siap mamimpin, kada sanggup mamimpin. Jadi itu kasalahannya di situ jua, malah bibinian nang siap mamimpin. Jadi kadang-kadang pami kapamimpinan ni parlu balajar ni mungkin ni jadi jadi pamikiran ni nah lawan ulun ni nah mungkin kena parlu nih di pondok-pondok pesantren lalakian itu dilajari kaya apa garang mamimpin nang Jadi ada satu ilmu disebut ilmul qiyadah ngarannya ilmu kepemimpinan, leadership, kayapa garang jadi pemimpin nang karna banyak orang nih nang kada bisa mamimpin jadi jadi kapala rumah tangga nang kada bertanggung jawab kanapa karna inya kada biasa balajar jua pang kayapa jadi pemimpin ada seorang ulama lah dari kuwait ngaran sidin doktor tariq suwaidan.

Artinya katika inya lahir itu memang sudah sanggup mamimpin, siap, jadi model jiwa kapamimpinannya itu kalihatan mulai kakanakan, mulai halus inya sudah bisa maatur. Cuma itu ada satu taratus laki-laki. Nah, nang sisanya, berarti barapa sisanya? Sambilan puluh sambilan. Nah, nang sambilan ini ada sambilan puluh dalapan urang pulang. Sambilan puluh dalapan ini kawa dilajari manjadi pamimpin. Jadi amunnya dilajari, ini akan jadi pamimpin nang baik. Berapa nang kawa? Sambilan puluh dalapan urang. Ada nang saikung tadi tanpa dilajari, inya sudah ada bakat alamiahnya untuk mamimpin. Lalu ujar saikung. Ini nang partama tadi, seandainya dilajari ilmu kepemimpinan, maka inya akan jadi pemimpin nang hebat luar biasa. Karena bakatnya aja sudah ada, ditambah ilmu kepemimpinan.